Chibei vek u le. Shout out zo channel ah kan lo lawma che u. Tun chu mah hian in la hriat chhung i sai lo hriat ti e. Miss Mizoram twenty twenty Miss Personality title la tu kha a ni a, kan kawm thei dawn a ni. Chibei le hria ti. Chibei le. E lo tha zel em. Tha lawm.
Kan ti dite tura lut chho nghal mai ta ila. I Miss Mizoram i tel tuma an zawhna che leh i chhan dan kha min hrilh thei ngem. A thu chuanin min sawi zau sak bawk la tiraw. Aw, i Miss Mizoram ah khan tunge i ngaihsan ber Mizo hmeichhia tunge i ngaihsan ber tih kha ka zawhna dawn a ni a. Chuanin i Mizo hmeichhia ka ngaihsan ber chu keimah ka nih a chhan chu. I ka nu chanchin kha ka rawn tlem in ka rawn sawi tel a kha kha i khawvel a ka ngaihsan ber ka nu ka rawn tih chhan chu eng dang a ni lo a tet te tang in pa tel lo a min enkawl tu a ni a ka tan chuan in ka engkim ka ti lo thei lo khawvel ah hian mizo hmeichhia mai ni lo khawvel pum ah hian amah hian tu tur hi tu mah i keima nun ah chuan an awm hrih lo tun thleng hian an awm ngai bawk lo vang i mi chak mi huaisen Ka ni ka intihna chhan chu engdang a ni lo a, a beidawn hun pawha tawngtaina nena min tawngtai pui fan fan tu leh beiseina Pathian hnena diltu nu ka neih avangin ka ingaisang ber ka ti ni. Ropui khawp mai ni e, nute hi lei ro hlutling an ni a, chawimawi an phu a, chutih rualin pate pawh chhungkaw banpui, chhungkaw min khaikhawmtu an ni tih kha lo hre tel bawk ila chuanin, Pageant life leh real life maw nangma a nunah pawh ni tang a, khatah khanin enge nangma khan a pawimawh i tih bik a danglamna te pawh ni thei ang chu. Aw, i pageant life leh hemi kan nitin nun hi a inang thei lo hrim hrim a, a then chu pageant ah chuan a nihna takah chuanin kan chhip atanga kan kelir thleng hi mawi tak tura duan kan nia chuan Thawmhnaw nalh tak tak leh makeup artist thiam tak tak ina mi mit la thei tur bera min duan kan nia mahse real life ah chuan ih eng hna pawh thawk ila in ngaitlawm na leh ih mi dang tana malsawm na ni thei tura kan nun hi a pawimawh a hna eng hna pawh ni se kan thawh hreh loh a pawimawh chuvang chuanin pageant leh ih miss kan tih leh kan niti nun hi chu a in ang thei lo. Ni e, a dik khawp mai. Hmasawnna tur tam tak te pawh kan nei ang a, hmeichhia nih pawn maw, mizo bik ah te pawh ni ang a. Entawn tur te kan lak thiam a, eh nge a peih ngai lai te pawh kha kan peih thiam te ngai a ni. Skills tha tak pakhat neih nge ni a, kawng hrang hrang a average maw kha kha i rin dan te pawh niang chu min han sawi sak la. Umm, tha ka ti ve ve a, mahse mimal kan pawimawh ka ti a, skills pakhat chauh neih a hmantlak si loh eh te chuan in eh. Chi hrang hrang ti thei tho si mahse hmantlak lem loh an awm ta. Khatah khanin mahni kan pawimawh a, ih kan thiam, Pathianina thiam kan neih tura min pek chhun ang hi chu hmang tangkai thiam ila, ih chu chu hmasawnna zel na tan hman tha ka ti. Tha hle mai.
Ani chuanin Mizo tha lai te hianin kan hnazawn kawngah hianin enge hmasawnna tur nia enge i lo hriat ve maw? Khami kha kan ram chhung chauh ti mai ang, state chhung a pawn lam te pawh a ni Thaimara hi chu state chhung chauh kha enge a tha tawk i ti em? Hei hi aw i state hianin quota tam tak a nei na a, i state hianin hnaruak tam tak a nei thin na a, i lehkha thiam kan tam tawh a, lehkha thiam kan tam avangin i kan quota i aia tam hi kan hniahna dil pawh kan awm thin a kan tling lutuk mahse tlak hun a awm a ni mahse chumi hunah chuan state pawn hi khawvel dang a awm ve tho central sawrkar hnuaiah hianin mizoram ringawt pawhin quota tam tak kan nei a ih kan quota hnawhkhah zawh loh hi kan ngah lutuk chung zawng zawng ah pawh chuanin ih state chhungah mai hianin duh tawk lo ang u state pawn central quota thleng hianin-- chu Zualila tun ah hianin i state chhungah khanin i exam in a awlsam bik tih na ni lo, central quota tan pawh khanin i i thei tawk i hriat zau na khan a tlin ve tawk a ni tih kha i in hriat theuh a a pawimawh ka ti. Tha hle mai mahni phak tawk pa ka tal buai si lo in a nih chu kan theih ang tawk kha tih ve zel a kan tling emaw tling lo emaw tih tam hrim hrim khanin khalamah han hmansawn te pawh kan ring a chuanin engtin nge ni anga nitin nunah midangte tan malsawmna i nih thei ang maw? Kha kha i thil ho te te pawh ni thei ta, amaherawh chu ho te te atang a lang a, ho te te ang a lang atang hianin thil ropui zawk a lo thleng thin a ni maw? Kha kha i sawi theih chuan. Aw, midangte tana malsawmna kan nih theih nan chuan inngaihtlawmna hi pawimawh ka ti a. Kan mihringpuite zahthiama inngaihtlawm taka kan dawr chuan midang tan hnawksak kan ni ngai lo, midang tan malsawmna kan ni ngei ngei thin che chu. Keimah ngaih dan a. Awle chuanin chhungkaw tin te hian in dan zawm tur maw a lo nei? Lo duan dawn ta la pakhat ang a nih chu. Chu chu enge i duan ang?
Aw, in hmangaihna te chuan dawt sawi loh rinawmna te maw? Chuan chutiang ho chu a pawimawh ka ti a, Pathian atanga kan dan zawm tur neih sa a ni a. Chuan Pathian. Nei chhungkua, Pathian din chhungkua na nana chuan ropui lo thei lo. Engin nge chhungkua ti ropui tih? Um, Pathianin, Pathian neitute Kristian chhungkua hianin Pathian a ti ropui ka ti ber. Chuanin tunlai kan hre thep ang a, i kan ram chhung angah pawh ni ang a maw, leh a chheh vel pawn lam te pawh ni ang a, Myanmar issue te pawh kan hre ta. Khatah khanin kan awm hmun theuhah engtin nge i. Kan keimahni theih tawk theuhin hma kan lo lak ve thei ang, kan lo tangkai ve thei ang. Umm, hei hi pawimawh ka ti khawp mai a. I social media velah voice kan nei vek a, account nei deuh fur kan ni a, shout out tur a awm a nih chuanin kan an thlavang kan ho ve theihna tur a nih chuanin kan shout out ve tur a ni. Chu ai ropui tih theih kan nei leh a mimal tin te hian chu chu an tana tawngtai hi kan a pawimawh ka ti chu chu an tana kan tih theih ropui ber a ni. Umm tha hle mai ni e, keimahni phak tawk ang theuh in awm hmunah khanin te lua awm lo maw a lian lua pawh awm lo a ni kha kha an tan khanin aw kan lo ni thei a ni tih kha hre bawk ila chuanin Pageant leh real life tana nangmah a pawimawh maw? Chuanin Mizo nula te hianin Pageant line hi rawn kal dawn ta sela, kan lan dan piah lamah khanin enge pawimawh tangkai ang? Pakhatnaah chuan i lehkha hi zir sang phawt ila, i eng ni eng vak ni lo mah ila pawl sawm pahnih tal hi chu zir ngei ngei a pawimawh ka ti a. A chhan chu i educated kan nihna nana chuan, min min en dan mai bakah khan thil lak dan kha kan thiam a ni. Chu mai bakah i ramp, ramp walk kan tih, cat walk kan tih hi a zir hmasa phawt tur a ni. Hmasa bera a rawn tel hma kar khat vel kha a zir tur a ni lo. A tlangpuiin kei, keima experience han sawi ve mai mai ila i kum khat chhung ka zir. Ka ka uak nan hian chuvang chuanin in zir ve phawt a ngai. En ringawt kha duh tawk loh tur, zir a zir tur, thian te pawh rawn mai tur maw? Pakhat na chuan, chuan a pahnih na chuan i self discipline i ei leh i na discipline pawh i neih vek a ngai a ni. I workout thiam tur a ni, i workout tur a ni, i I theih ang tawk tawk in gym a ngai lo, home workout a theih vek. Chuan in i diet i maintain tur a ni, i diet i maintain tur ka tih khan in oats ei rawh ka ti ni lo. I chaw ei kha eng nge a hrisel leh a hrisel lo ang kha i check thiam tur a ni. Chuan in engtin nge mi hma ah i awm thiam ang, engtin nge i I nuih thiam ang. Khatiang thleng khanin mahni self discipline hi a pawimawh tawp hetiang lamah hianin pawn lama in lo hmuh danah chuanin aw kan nalh eh kan min chei chuan kan nalh a hmei hmeichhia chu tuaihnum chuanin kan nalh vek a ni kan hmel tha vek ta. Ka kal naw nawng a pakhatna ka ni mai ang tih kha a ni lova kal naw naw a pakhatna nih kha a theih lo i kal naw naw a pakhatna i nih chuan i rilru a nuam dawn chuang lo i deserve em tih kha. i ngaihtuah a ngai ih i rilru ah winner i nih theih na tur khawp khan i practice ve a ngai ih i tha pek leh i win khan in a in hen loh lutuk chuan in nangmah pawh engtik nge a ri maw chuan i la in sit tho tho ang chu chu Pageant ah chuan in pawimawh ka ti. Kan pawn lam lan dan ringawt te maw i kan mi zia te pawh ning chu kan che zia te pawh ni se mi tena min lo hei ngaih dan tawk kan lo siam vek thin a ni mihring te chuan khatiang ah khan in mi ten an ngaih dan che maw an hmuh dan che nia i hria thin amaherawh chu dik si lo a kha ni si lo a kha ni hre thei chuan umm mahni in ring tawk tak leh over confident zawk mah hian then phei chuan min ngai a ni mahse kha kha a dik famkim lova a chhan chu i stage hmaah nangni hmaa ka rawn din chhuah dawn hian vawi tam tak min chei lai pawh ni se ka rilru ah hian stage a ka din dan tur te ka nuih dan tur te ka zir nasa a ni chuan min chei zo tawh i gap tlem te awm ah hian in vawi thum vawi li tal ka uak chhin thin a a taka ka tih sual loh nan hian chutiang khawp chuan in ka in puah chah ve nasa thin a ni back stage ah maw chuan bathroom ah ka tlan lut a ka nuih dan tur te ka tih Ka tih dan tur te hi ka zir lawk nasa thin a ni. Mahse, keimah ringawta ka va din chhuah chuanin Lalpa ka mual pho tak ngial dawn tiin Pathian hi ka au ve lawm lawm thin. Stage a ka rawn din chhuah hma hianin vawi tam ka tawngtai thin. I over confident chu ka ni lo tih ka rik sawi ve duh. Ni e, kawng tam takah hianin zak thei lo ni loin Zah loh theih te pawh hi ngai ve kha kha. I thlir dan tawk hi kan thiam a ngai thin a ni maw? Racist rilru ri tuk pu lo te pawh hianin i thlir zau dan tawk te pawh kha hmasawn nan te pawh khanin i lo nei vek ta ila. I hria ti thil request duh che ka nei a. Maw? Min tih hlawh tlin sak theih ngem? A a zawh nan zir ni mai. Awle i hmuh chak tak ka nei a. I i nitin uak dan leh maw pageant a i i rembuak.

Kan mizo tha laite maw tunah chuanin enge khawvel thiamna chi hrang hrangte min rawn luh chilh hnem tawh a ni. Khatah khanin adjustment lo siam thiam kha a ngai a ni. Hmeichhia te leh mipa te hian in enge hmasawn kan ngaihna a ni a i hriat. Mizo mipa ten hmasawn an hmasawn ngaihna lai chu i. Hmeichhia mai mai a tih thin khan i a hnuah a chawm leh tho sia. Hmeichhia mai mai a tih kha a chawm zawk tur a nia. Chuvang chuanin rin tlak leh chhawr tlakin i hma a sawn a ngai a ni. Chuan hmeichhia te chhan mawh bawk ka ti dawn nge, e chhang lutuk ka ti dawn nge i. Fashion pawn lam lan dan hi kan ngai pawimawh mah mah tawhmawn leh awk ka tia i chhungril kan tih khan inchhung inchhungah hianin chhawr tangkai theih nih hi a pawimawh a chhungte rintlak nih hi a pawimawh a. I tha laipuite hnena i chah duh maw, thutuai ang te pawh ni thei ta, i vei zawng ang te pawh ni ta, a huam zau kha kha min han sawisak leh la. Awle i. Ka thalaipuite bula ka chah duh chu beiseina nei rawh u. Ih vuihin hi mitnui nen inhmang a nih pawhin naktuk khua a var anga Pathianin hun tha a pe leh che nih chuan hun tha a her chhuak anga i ṭahpui kha i hlimpui a ni thei. Chuvang chuan. Beiseina hi neih hram hram tur, tunlaiah depression a tam, anxiety a tam kan hria a, ih nun nunna la hial pawh tam tak kan awm. Chuvang chuanin beiseina hi nei hram hram ang u, beiseina hianin kan nung tur a ni. Naktu khua a var anga ka ti thei alawm, ih ka tlukna ngaiah ka tlu tawh lovang tiin beiseina thar nei ang u, chu zawng chu a ni e.